Cynulleidfa bethmat ydy'r gair da di bethmat e. Pawb yn gwybod beth mae feddwl, ond sa neb yn medru ddiffinio fo'n iawn. Dwi'n licio geiriau da chi'n meddwl o'ch bod chi'n ei dall nhw. Byw. Yn air fela, tydi? Ia, Duw! Yndw, yndw, yndw! Be ti'n feddwl hwn di ngwyneb iawn i? Sgin i'm gwyneb arall. O, mae Gwenda'n deud fod gin i wyneb. Mae gin ti wyneb, medda hi weithiau hyd bob dydd. Yn Llandudno odda ni chdi a fi. Naci, Culwyn be? Wel gofyn i rhein, ond dudwch chi wrtho fo! Ddudas i wrtha ti do, mae cynulleidfa byth ma di. Sbia na nhw. Mae gen nhw ofn audience participation. Sut oes sy'n glown? Sa ti wedi gorfod gwneud be o'n i'n ei wneud, sa ti wedi troi'n glown hefyd. Pam dwi'n glown, dyda sti? Oherwydd mod i'n licio gwneud i bobl grio. Mae nhw'n meddwl mae chwerthu maen nhw. Chwerthu nes mae'r dagran llifo. Oherwydd tasa pobl yn meddwl, go iawn, dyna faswn nhw'n ei wneud. Crio chwerthin. Lladd ei hunan yn chwerthin. Neu'n wedig ni Gymru. Yndi mae hi, yn y gynulleidfa. Does Gwenda! Na hi yn Malali. Iwhw! Cod y draw, cariad! Iesu gris bach ydi, mae wrth i bodd yn deud i bod hi wedi prodi fo clown. granda, Gwenda. Just granda, mynd i bach, granda ni di. Dim ond troi'r dydd dadra i di nes i reit. Mam Carwyn. Rhaid mi fod yn glên a gneis efo mam a'r plant fe chai'n gwaith. Gas gyn i blant. Mae rhaid mi gael hwn rhyngthau â nhw. A da ni wedi gweld y tric yna'r blaen. Na, ddo wir. Mae hwn yn wahanol. Na, dio ddim! Nithoch chi os ydwytho yn y parti arall, da chi ddim gwerth! O na. Mae hwn yn wahanol. Mae yna fwlats go iawn yn hwn. Dyna chi pa mae'r wahanol, dio. Chdi oedd yn methu cael plant. Nid y fi. Deud ti eto mod i'n tanio blanks a mi. Rwyf ar fy mhen fy hun. O, y fath gnaf a'r fath diogwas, wyf. Pond gwarth i mi yw gweld yr actor hwn mewn stori ffug. Dan deimlad dychmygedig y medru gweithio i enaid i'r fath nwyd nes bod i wedd yn gwelwi dan y straen, ei lygaid yn dyfrhau, dryswch yn ei drem, rhwyg yn ei lais, pob ystum, pob symudiad yn addas i'w feddyliau o achos. Dim. O achos Hecuba? Beth ydyw Hecuba i hwn? Hwn iddi hi a pham yr hwylau erddi? Beth wnai hwn pe meddai'r dwfn gymhelliad ar achlysur a fydd a fi? Wylau nes boddi'r llwyfan. A rhwygai glust y dorf ac aruthur gri, ond my fi, Rwyf megis hirtyn ffôl, di-berfedd gnaf, breuddwydiwr ysgyfala nas cyffroir i ddweud na gwneuthur dim. Dim hyd yn oed i frenin hoff yr aed a'i hawl a'i hoedl trwy ddamniol drais oddi arno, a'i llwfryn wyf. A oes am geilw yn gnaf a hillt fy mhen?

Y fath anfadful wyf. Rwy'n ddewr y tu hwnt, mae fi sy'n epil llofruddiedig dad a neb ac uffern yn ferch i ddial yn sgamnu mron a geiriau yn ill pitsain a rhegi fel bydrogyn dwl neu fel gwas cegin, wfft mi wfft, fy menydd deffro tyrd.

Boed i'r actorion hyn gyflwyno yng Ngwyddfa Ewythr rhywbeth tebyg i fwrdrad fanwl dad, fe'i gwylia finnau a'i chwilio i'r byw ac yna os gwynga efô, mi wn fy llwybr. Beth os mai'r diafol oedd y rhith a welais gynnau? Gall y diawl ymrithio'n deg i ffurf, ie, posibl yw, yn sgil fy ngwendid a'm pridd glwyfus dad ac yntau'n abl i drin y cyfrifoddau, mai dyma'i dwyll i'm damnio. Mynaf sail a sicrwydd gwell na hyn. Yr actio yw'r peth. I ddal cydwybod fewithr yn ddi-feth.